हमरा कान दुखाइए बोखार लगल यए देहमे कतेक काम करब घरसँ लए कऽ बाहर तक खटय पड़ै छै हमरे एक रत्ती बैठले तऽ तोरा सिल उनटि गेलऽ उनटै ने देखी। तऽ उनटतै ने तऽ केना कऽ उनटत कथी लए बादमे नहि जाइ छह रोद लगै छह तोरा देहमे हमरा द- रोद लगल छै बोखारसँ देह जरै छी एँ? कहतै ने बेटाके दबाइ कए देतै नहि कहै छै तऽ बेटा केना कऽ दबाइ कए तऽ देतै तू केना तब जर जर मरै छह कहै छह अपना बैठल छै हमरा काम करबै छै हैं तऽ कहबै ने कथी कहबै तऽ जाने चोरी हमही घर में करबे बियाह करते घर में हमही जेबै बाहर में तऽ की हाँ लागै कल से जिया तू हम अपने से जेबै काल्हि तब कबर ललका दे मत हमरा रौद नहीं लगना चाहिए माइट ईट नहीं लगना चाहिए तब तुम और कहरा भी हमरा बेटा ये तो तखनी और कहरा लगबी औनिया पटनिया दिया लगबी जे हमरा बखार लगले के दिन में देखी रे मुंसा हम चिल छरपै छियो तऽ की करबै जा जा- जीवन बिहान से हम- हम छरपै छियो

माटि ईट नहि लगना चाही तब तऽ हम आओर कह रहबी हमरा बेटा एतौ तखनी आओर कह रह लगबी औनिया पटनिया दिअ लगबी जे हमरा बखार लग गेलै के दिनमे देखी रह मुनसामे चिल छरपै छियौ तऽ की करबै जाड़ा के जाड़ा जीहन तऽ- बिहानसँ हम चलि जेबै आबै की जे करबै? छोड़ा हम कहै छियै छोड़ाके हँ, ई हतो करी हमरासँ लगल रहै छौ हाँ लगल रहे छै अपने हाँ? लगल रहे छै ले तू ही बैठा हम ही उठे छी ला हम ही भंसा भात कह देबा तू बैठल लिए एकदम हम करे छै ने भंसा भात अपनी भंसा के बात करे वाला भए गेल कह तू बैठल छी आ हमरा खटबै छी त कहबै ना हाँ? हम त दिन भर खटले रहे छी कोन काम करे छी किछ अंगना सब त काम करे छी हम एकटा अंगना एकटा घर तै में खटै छी त नै खटै छी हाँ? त ई अटे तऽ कहै छै गए ने घुयन तऽ महुआ जमा दिन ने पूछम साथ दे बरह मंगना कह हम कहे तऽ साथ हम नहीं बोले छिए कतऽ बढ़ल छौ कथी लए अखनी एलियो तऽ हमही बोर देलियो हम बोर के रखने रही तो बोर कर रखना घर जिंदगी एतबे करबे ओइसे कोन काम छौ तोरा हमरा तऽ राजपाट हमर छिए अखनी मोर जेबो ने तब तोहर हेतौ ने तब तू बैठला जाना ना टिक टाक करैत रहै छी ओ टिक टाक तोहर बन हेतौ केना के बन हेतै बुझली? सब बुझिए ना

ई भरि दिन मोबाइल चलबै छौ घरमे कहलियै बौआके रातिए हम चना भीजै लए देने रहियै कहलियै घुघनी बना दिअ हमर पोता एतै स्कूलसँ हमरा बिल आबि गेल हौ कथीके स्कूलके दही ने बाप मायके रुक दै छियौ हमर हुकुम चलै छै अङ्गनामे दही मायके रुक दै फरियतो बिल कते क गेल छौ बड़ी तीस हजार को तीस हजारे छौ रे तोरा देबो की दादी माय के दे ने रे हम दादी कतऽ से के कमाए दे। कऽ आनै छी रौ तू नहि बुझै छी एकटा बुढ़वा छै खेते खोला मे रहै छै एकटा बुझै बु- छियै। बुझै छी ने हँ, बुझै कि छियै। दादा तोहर खेते खोला मे रहै छौ हम रहै छियै बकरिए छकरी माले जाल चरबै मे ने रहै छियै आ ई खाली घर मे रहै छौ तऽ ई बिल फरिएतो आ नहि तऽ हमर बेटा कन्या के तऽ ओकरे ने दै छै हाँ। हमरा दै छै कहियो तू देखै छी हैं? ई भरि दिन मोबाइल टिक टाक करैत रहै छै आ कोटा हगला घुमऽ छोड़ नहि दै छै ई ओकरा राखि कऽ की करबै हमे अरे बाप जब भी हम बाहर से आबै छियै तऽ सब दिन एहना लड़ाई झगड़ा होइत रहै छै हैं की भेलो तोरा माय गे एते मुंह लटका के तू बैठल छी हाँ, हम ए घर दुआर मंगना घर में नहीं रहबो हमें कथी बुझली? भेलो कह ना जखनी आबे छो तखनी बौरिया हमरा से झगड़ा झांटी करैत रहे हैं झगड़ा झांटी करे छो बिस्कुल स्कूल से तीस हजार के बिल आयल छो हम नहीं रहबो एठना हम चल जाय छी जहाँ मन तहाँ भेलो कथी से गप कह ना हमरा बौआ गेलो स्कूल हाँ। हम बोरिया कहले कि बोरिया हे चना भिजै लए देने छियै एहिमे अच्छा। बुढ़िया बैसिये मे गेल छै छोड़ा ए, अथी रहै स्कूल मे तऽ सबके नाम लिखलकै हैया पैसा के बिल आयल छौ तीस हजार के एकरा कहलियै कि घुघनी बना कऽ राखि दिअ कने बौआ एतऽ स्कूल से तऽ खेतऽ अच्छा ई बैठल छौ भरि दिन मोबाइल के टिक टाक टिक टाक हमरा कहै छै यहाँ कतऽ गेलियै यहाँ किया ने पढ़बै से अच्छा कहै छौ से गप सब कहैत रह हँ रौ हे यौ अहाँ जे घर मे रहै छियै तऽ घरो के काम नहि माय आइ से जे छै काल्हि से जे छै तू घर में रहिए ओकरे हम बाहर पठबै छियै हाँ हम काल्हि से बाहरे जेबै काम करे ला अच्छा काल्हि से बाहरे जेबै बाहर में सकबै अहाँ कर सकबै खेत पथार देखने छियै अहाँ देखना नहीं छियै तऽ जेबै ना पूछ पूछ के जेबै आ जन के लए के जेबै आ काटे ला अपना खेत में धान कटा देबै दोसर के धान तऽ केना हेतै नहीं हेतै हमरा हम पूछे छियै ओहि छोड़ा से ओहि मुंसा से ओहि बुढ़वा से ओहि छोड़ी से पूछते ना मुंह लगवा सबके जे भरि दिन बैठल रहै छै ओकरा नहीं जाय ला पड़तै माय के संग में जाय ले पड़ते अहाँ तऽ मैये गटा बात सुनै छै हमरा आरके क- सुनै छियै हमर बात नहीं अहाँ के गप हम बेगर सुनले छियै अरे मौगी जे जे कहतन से से करिय मैं पीनी आ बहुत चीनी आरो तोरी के ये हाँ। हम बात तू के बाजे छी किया ने कहबो? तोहर गप हम नहीं माने छी नहीं हमर गप नहीं मानै छी तोहर गप नहीं सुनै छी, मुंह हाँ। देखै छी केना केना चमकै छौ

झटकार आ फटकार दै छौ हमरा कहे जो कए कऽ दिए ए हमरे जन्म छियै रे जब चना फूले ले देने रहे त अहाँ बना के केन देलिए बौआ के खाय ले जे बौआ एले अखनी तक भूखले छै ए देखी बच्चा हमर भूख से ला लोट भए गेल छै पेट में कतो अन्न पानि नहि छै हैं? लद बद देखियो कते के बिल आयल छौ तीस हजार बाप रे बाप तीस हजार के बिल आयल छै कहू तऽ हम जे पैसा पठा देने रहू आइ छह महीना के जे तीस हजार बिल चलि एलै है

कहाँ कुछो कहै छै हमही टा खाइ छियै एहि घरमे आओर नहि खाइ छै नहि तऽ कहै छै ई मेकअपे के सामान जे छै पाँच पाँच हजार के कीन कऽ लाबै छै पूछी ने बहू के लेबै ने पाँच हजार सठे लियौ तऽ की भए गेलै तऽ पाँच हजार जब अहाँ जे छै दुइये महीना पर सठेबै तऽ ओते पैसा कतऽ से लाबबै ओते तऽ हमरा तलबो नहि दै छै तोहर कंपनी मे पाँच हजार सठेलको बहू नहि ने सठलो

अच्छा ठीके छै बिल तऽ फरियाबऽ पड़तै ले काम धंधा कर अपन अपन काम कर साँझ पड़ि काल्हि गेल बच्चा के बिल फरिया दही हाँ, तऽ हाँ। अपन जतऽ मन हेतौ ततऽ जे मौगी के पठाबिहे चौरी हम खाना बनबै जाहि रंग के वेराइटी के खेबी ताहि रंग के बना के देबो खाय हँ ले हँ बनेतै हेतै, ठीक बनेतै छै। एकरे टा होइ छै खाना बनबै लए हमरा हेबे ने करै छै कहियो कैला नून मानै तऽ कहियो तेल हेतै, ने ठीके तेल छै, कहियो काल्हि तऽ से कहियो आइ जायब। नूनी

आब दहिने बोंग मारना बुढ़वा के अरे बाप रे बाप क- खेत में काम कर कर कदर ताबे ताबे तो हमरा भूख प्यास से भी लग गया कोना छ बौरिया खाए पिए ला लावा किछो छै कि ना भूख लग गेल कदर पाए पाए खेत में हमरा हैं अते भूख प्यास से भी लग गया छ बुढ़वा कि ना के- घर में बुढ़वा काय काय करे छै केन बैठल छै नि संगी एको रति ककरो पर दाजा मजा नहीं छै हैं कलो पठा दहरा बुढ़वा ला कहाँ पठेने रही अपना पेट भरलह ने भरि लेलह टिकटा करै छह बुढ़वा ता खेतमे मरह हैं तोरा खाय ले नहि आबि भेलह नहि हैं आ कोदा पर मर तब जेबह। ने एलियै अखन भूख मर लागि जेबह तऽ तब लादि देतह खेत पथार तब एलियै आँय? हमरा तऽ कोनो अथिए नहि छै गाँव भूख प्यास एकदमसँ हमरा जे पकड़ने रहिए खेतके जे मरि जेबह ने लादि देतह फरकी पऽ कऽ दए देतह सोटा तऽ खेत करबै की खेत हेतै काम तब ने जेबै हम तब तऽ तऽ एलियै कहै एतै लए ने कऽ छह

तोर पुतोह लोल गढ़ी कए कऽ आनलह। आ करवै की? आइ एलै तँ लोक जानै छै जे पुतोह हेतै एहन। जानै नै छलह ओकरा खनदानमे ओहिने चलै छै। हें तकरा तू उठा कऽ लए अनलह कपारपर जपाल। हें खा लिहह। साँझकेँ खेबै बड़ी नहि तऽ झोरी बड़ि। बना देतह, कचरी बना देतह, पकौड़ी। खइहह एकदम सिसुआ सिसुआ कऽ। बनेतै तँ खेबै यैह ने। हमहूँ बैठै छियै। हमहूँ हमरा तँ बैठह एलियै ने बैठह। बकरी माल चरा कऽ अखने हमहूँ बैठै छियै। बैठह।

हाँ ओतऽ गेल गेले रहिए ठाढ़ भेलिए एक घंटा ओतऽ एक घंटा ओतऽ नहीं नहीं नहीं तुरंत चल अबे जल्दी आबिए नहि तऽ हम ओहिना माल जाल छोड़ि देबऽ रोटिए पर ओहिना रहतऽ जाड़सँ ठक ठक ठक ठक उठैत से कहि दै छिए आब तऽ सब चलि गेलै गे माय गे माय आब हमरा फेर बकरी छकरी माल जाल सभटा हमरे घर करऽ पड़तै सभ खर्रन बोरहन दुआरिके सभकिछु हमरे करऽ पड़तै आब मौगियो कहै छै आब जाइ छी हम नाश्ता बनबै लए ओ बुढ़वा कहलकै हम जाइ छियौ चौक दिसन चाय पियै लए आ ओ कए बजे रातिके या तऽ नहि या तऽ मौग महरा बुढ़वा गे माय गे माय की करबै हम गे